Mae Mentrus yn ddiddorol achos bod ni'n tynnu at ei gilydd sgiliau sydd yn bodoli yn Planed, 4CG a Menter Dinefwr, ac yn adeiladu ar y sgiliau yna i ymateb i anghenion yr hen ddyfed, i ddweud y gwir, ac yn edrych ar anghenion cymunedau, uh, edrych ar asedau cymunedol sydd falle ddim yn cael eu defnyddio, a rhoi cyngor, rhoi um, arweiniad, Ond wedyn manteisio ar pwerau y cymdeithasau yna a'r cymunedau yna.
Mae Mentrau Dinefwr yn un o bartneriaid yy nath sefydlu Mentrus. Ni 'di bod yn ymwneud â'r mentrau cymdeithasol ers dros chwarter canrif ac wedi sefydlu sawl un ein hunain. Mae'r fenter, wrth gwrs, fel menter iaith, yn fenter gymdeithasol. Mae cwmni trywydd gyda ni sy'n gwmni cyfieithu ac ymgynghoriaeth iaith, cwmni gofal plant, a hefyd mae gyda ni siop o'r enw Cyfoes gyda changen yn Rhydaman a Llandeilo yn gwerthu llyfrau Cymraeg a nwyddau amrywiol. Ac mae'r cyfan gyda'i gilydd yn dod mewn â throsiant o ryw filiwn o bunnau o arian sy'n cylchdroi yn yr economi leol.
Mae'n lle cymdeithasol, mae yna adnoddau arall o fewn yr un adeilad, siop, swyddfa post, surgery, llyfrgell a'r caffi. A mae'r caffi yn lle mae gymaint o bobl yn dod i gwrdd â ffrindiau A mae'n bwysig yn arbennig i rai sy'n byw adre wrth eu hunan falle. Mae, mae, mae yna nifer mewn y heddi na'r mae'n le mae'n gallu dod a cwrdd â pobl eraill.
Yn yr amgueddfa, i ni'n rhoi'r hanes lleol, mae lot o hanes lleol a dangos pethau ni cael, ond hefyd yn y dre, achos bod amaeth wedi cwmpo a i cael pobl mewn, mae twristiaeth nawr yn bwysig ofnadw, a mae hwn, ni ar y E4 dim, a mae pobl yn aros yn y dre, a wedyn ni dod i weld hwn, a wedyn ni'n mynd i'r dre i cael rhywbeth i fwyta neu cwpan yn y de, so mae'n hysbysu busnes yn y dre hefyd.
Peth fwya pwysig fi'n credu yw ni'n rhoi cyfle i pobl i ddod i siopa 'ma, siopa'n lleol heb mynd mewn i'r dre. A wrth gwrs, mae pobl sy'n ymddeol yn cael cyfle i folontero. Mae yna clwbiau fel Clwb Ieuenctid Ffermwyr a Merched y Wawr yn helpu gyda'r siop hefyd, a ni'n gweithio gyda rheini. A hefyd mae yna ddwy yn cael eu dalu am gweithio yma hefyd.
Mae 4CG yn rhan o Mentrus. A beth yw 4CG? Wel, mae fe'n Cwmni cymdeithasol. Elfennau o fewn FOCG, wel mae 'na stad 'da ni o tai, siope 'da ni hefyd, caffi, laundrette hyd yn oed, meysydd parcio a hefyd llefydd i aros fel y lle yma, y Clink. Hefyd mae FOCG dros y blynydde wedi bod yn wneud lot o prosiectau eitha blaengar gan ddefnyddio gwybodaeth technoleg i helpu adfywio dre Aberteifi, i helpu busnesau ar draws canol dre Aberteifi i achub mantais o'r gwybodaeth sy'n gael am y farchnad.
Yn y festri, i ni'n darparu gwasanaethau oedd ddim yn bodoli yn y dre ar hyn o bryd oherwydd Bod pethau wedi cau yma, yy Canolfan Ddydd er enghraifft. Felly mae yna grŵp dementia yn dod yma a ma' yym ad- yy cyfleoedd addysg oedolion hefyd yy ma' nhw'n dod yy ata ni yn wythnosol. A mewn ffordd ry'n ni'n yy cwrdd â anghenion y dre a plygo gap o'dd yn blaenorol yn cael ei yy ddiwallu gan yym gan y Llywodraeth neu gan y Cyngor. Mewn gwirionedd, ry'n ni'n mynd nôl falle i'r hen ffordd fel o'dd pethe yym lle oedd y gymuned yn cymeryd cyfrifoldeb a bwrw mlaen a a a cwrdd â anghenion a deiade'r pobl sy'n byw yn y dre.
Ni yw Planed fel yn hŷn yn Sir Benfro a ni'n rhan o'r bartneriaeth gyda Mentrus ond 'yn ni'n arbenigo mewn rhoi help i gymunedau i brynu asedau, boed bod nhw'n moyn codi arian fel benthyciadau neu cynnig cyfr cyfranddaliadau yn y gymuned. Felly ni bo'n glwm gyda prynu Crymych Arms, y dafarn, hefyd wedi bod yn helpu gyda siop Havard uh, lawr yn Tudrath ac wedyn hefyd yn helpu ynni cymunedol fel Cwm Arian. Felly, helpu'r gymuned i helpu'i hunain.
Dechreuon ni bant gyda'r tyrbin wynt yma, yym, a ers hynny, 'yn ni wedi tyfu i gallu ariannu prosiectau arall cymunedol yn ymwneud â Gwarchod Afonydd, yn ymwneud â tyfu ardal amaethcoedwigaeth, Canolfan Celfyddyde, yym, cynnal- cynaliadwy, yym, a hefyd grantiau cymunedol fach i alluogi grwpiau arall yym i i wneud projectau fach cymunedol hefyd. I ni wedi ychwanegu fferm solar yn ddiweddar a mae llwyddiant yn tyddu mwy o lwyddiant.
Mae Harrods wedi bod yn y cymuned, wel, bron dwy ganrif, ac oedd e'n rili bwysig i'r cymuned cadw y siop 'ma. Os wen i ddim wedi gael e a cadw fe, bydde fe yn gallu gael ei troi mewn i rhywbeth arall. I safio fe um, wrth cae a bod yn tu haf. Ond beth sydd yn bwysig nawr? Bod pobl yn, yn, yn cefnogi fe.
I ni man hyn yn y canolfan yn Hermon, mae pob math o weithgareddau yn mynd mlaen yma. Mae e, pwyllgorau yn cwrdd yma, mae clwbiau fel Brownies, clwbiau ffermwyr ifenc, Mae swyddfeydd da ni ym Mhlan Lofft weni'di dechrau biti bymtheg mlynedd nôl fra pam caeodd yr ysgol a wedyn mae 'di tyddu o myn i wedyn. Erbyn hyn i ni'n gallu yym yy rhoi yy rhyw fath o gyngor chi os chi moyn i i bobl eryll sy moyn neud run peth yn yr yy ardalodd eryll.
Mae project cymunedol yym werth wneud e, ch'mod, achos mae'n bwysig bod ni'n cadw pethau 'ma i fynd, bwysig i cefn gwlad. Yy dyw e ddim yn rhwydd i i ddech- ail-ddechrau rhywbeth, ond dyw e ddim yn neis i weld y lle yn cau 'fyd. Yy buon ni'n lwcus iawn gyda'r buddsoddwyr a gethon ni, gethon ni tipyn o arian miwn, i helpu'r yy y pentre a neud yn siŵr bod pethe arall ddim yn cau fel bach o knock on effect ar bethe, wedd e wedd e jyst yn neis i weld bod y y y tafarn yn yn agor achos mae e'n Mae'n ffocws yn ganol pentre. Y'n ni gyd yn gwybod am bentrefi neu trefi lle mae'r galon wedi mynd allan o'r o'r ardal oherwydd bod neuadd wedi cau, tafarn wedi cau, capel wedi cau, a'r dwi'n credu beth y'n ni'n ceisio wneud gyda Mentrus yw dod â'r bywyd nôl i'r cymunedau nawr trwy weithio gyda'r gymdeithas yn lleol i adfer yr adeilad, ond i greu ymdeimlad o gymdeithas, cymdeithas sydd yn fyw, yn gymdeithasol, yn economaidd ac yn ieithyddol.